Helo na, a chroeso i Cymorth Christnogol yma yng Nghymru. Da ni ar fin cychwyn wythnos Cymorth Christnogol unwaith yn rhagor, ond fel da ni'n gwybod mae'r wythnos yn gorau bod yn wahanol iawn eleni oherwydd bod ni gyd wedi cael yn cau i mewn. A mae yna bob math o syniadau da ac anturus yn cael eu cyflwyno o gwmpas y wlad, a phobl yn codi arian mewn gwahanol ffyrdd i'r arferol. Ac hefo fi heddiw mae Catrin a Wes Evans sydd yn mynd i wneud un tasg arbennig iawn i godi arian. Uh, dydd da i chi'ch dau, ella medar Catrin gychwyn drwy ddweud wrthau be yn union ydy'r dasg gyda chi am ei gwneud.
Da ni am gerdded o'r tŷ i fyny i uchder o 800 troedfedd. Um, da ni byw ar allt a wedyn um, mae'n mae hawdd i ni fynd i fyny. A da ni'n mynd i wneud hyn bob dydd o ddi llun tan di sadwn yn ystod yr wythnos.
A, a faint o bellter ydy hynny felly, Wes?
Mae o cwta milltir ydi o, yym cilomedr a hannar cwta felly, a ma'r ychdwr fel o'dd Catrin yn deud yn wyth can troedfedd, a mae o'n serth oherwydd yr pellter pellter byr a'r ychdwr yn ei yn ei wneud o'n serth iawn. Yn cychwyn o'r tu, yn cychwyn i fyny all, yn ddi-stop i fyny i 800 troedfedd. Ac i lle mae hynny'n mynd? Ac i fewn yr awr mae'r Llywodraeth yn ganiatáu i ni fod allan mewn gwirionedd. Oeddwn i'n mynd i ofyn ydych chi'n cadw at y rheolau, ond da chi wedi ateb y cwestiwn hwnnw i mi. Lle mae'r ma daith yma'n mynd â chi felly? Beth ydy'r ydy llwybr da chi arni hi? Wel, mae o'n ffordd um, efo gwynaf tarmac, uh, rhan helaeth o'r ffordd. A wedyn fydda ni'n troi i ffwrdd ar lwybr, mynd â ni fyny i, i tir mynyddig mewn ffordd. er mwyn cwblhau yr 800 troedfedd sydd yn angen ei wneud fel arall.
A um, os gynnwch chi rhyw nod ariannol fain da chi'n obeithio i godi? Wel, y nod o'n i wedi rhoi i'n, in hunan ar, ar um, tudalen Just Giving oedd um, 750. Ond da ni, da ni dros 900 yn barod. O reit, o mae hynny'n ardderchog. Mae hwnna'n newydd da iawn, da iawn, da iawn. Mi rown ni yr y ddolen i'r dudalen Just Giving ar ddiwedd y fideo i chi hefyd, jyst rhag ofn allan ni gael dipyn bach mwy o arian i chi. Gai ofyn i chi, um, cyn i ni gloi, pam da chi'n dewis codi arian i Cymorth Crisnogol yn ystod yr wythnos fel hyn?
Wel, fi sy'n trefnu fel arfer um, hel o dydd dyn yn Llanfair Fechan. A bob blwyddyn byddwn ni allan bob nos yn, yn hel. Felly oeddwn ni'n teimlo bod rhaid i ni wneud rhywbeth lenni hefyd, de, fel bod yr wythnos yn dal yn cael um, sylw. a bod ni'n yn wneud yn gorau i i hel falle ddim cweit gymaint a 'da ni'n arfer hel yn Llanfair Fechan, ond yym gawn ni gobeithio byddwn ni'n wneud yn yn yn dda.
Wel, 'da ni'n ddiolchgar iawn i chi am yr ymdrech. Yym